Masura Seimuri, Zimbabwe. My, my name is Nicole Chiedza. Um, I'm the face of 24 missed calls pa pakwekwe apa and nasitatikwawo nengwere makorokoto egore dza silent killer zvakatendwa zvakaendwa baba so we have a few questions for you um, um, how do you describe 2023 Was it a good or bad year for you? Ah, hazvina zvimusiyana nostereki because because ah, vanhu vacho hatinomochinja kuti hatitisi kunzi takachinjwa kana kuti takanoita ah, born again because takatendoka kudhara saka hatichanenid yekuti ndikoti tinzisa tiita kutenderera baba maiziva mm. saka indomana chokuti atanga ha one difference yanga ngoti pande yekungoti uyu ngari 2023 uyu a 2020 inguva dzatosiyana saka ndanokwanisa kungodescribe ndei ngoti zvimwe chete same game but different levels pastaira yacho okay.

hatisi okay. kukumbira rubatsiro maiziva hatisati abhuroka asati ata mari but atombetotsengotu mari aizevese mm. saka sara yacho ngatimboti isusu weare in the middle of the ship um, and then pane um, sometime back um, pane mapost epafacebook um, pana manager akaposta achichita distance from you Um, we want to understand kuti what happened panyaya iyoyo between you and your manager. Ah, ngatiti 123 eh, igore rekuti madinga anemwe gore yakaona waiziva zvinove zvinorwadza satani weze pane chiko chakanaka pese weze vanotraya kuita se kunotovhara chakanaka weze mongo vakada kuti ivo vachionekwa ivo weze saka ini chanogona kuti handichongoti haa satani ari pabasa i don't blame anyone zvangu kana kuti kublema iye iye Siburi lots and love of love vuji ido shambari. So you still get along. Ah. Ma
nino tinendri busy. Okay. Ini ndicho chokwadi andiyo andiwani nguye kushanya kana nguye kumutsvaga vanhu. Kuti zvisina basa kwandiri hazvisenzi. Inoenda kune rimwe basa rani rangu ini. Mezera. Mm. Zviri kana mimi mukatoti mimi hapana basa rangu panapa mupfuma andiona ndiri panapa. Matonoza kuti hapana hapana yangu panapa. Hamutondione zvechokwadi. Ndotokusiyai muri mupisi semaplies na iye futi andeya. Mm. Iye ndiye akaita se ndiye aka ane zvisimo zvake but ini nangu handisina problem mukushanda kwandita naye. but all i can say ngandikuti mweya yetsvina waiziva mm-hmm. ndio inoita kuti confusion muchi but inini haundiri strong pakuti handishekwe but dai ndaishekwa inini ka ndade ndiri ndaitanga kumhupukira vanhu vangu ate ndinzi ndinoita vanhu vachi vaiza but unoziva kuti ini ndinotori munhu wekutoti handa munhu wandikaramba kusiyana naye kana munhu wandikadzinga basa yena vaiza boys saka zvinhu zvangu ini na ndongoti hangu inini kwandiri go amhendo yavari kuikanda pachi pamangava here kuti pachi but hapana tisingaperi tisingaperi tinoita se

ever since one day ina ndabva ndambosiwa maresi asi andambodyiwa fight mufunge zviri kwanzi zvaro asi andambo asi andamboret asi hapana munhu akambobvuma kunonoita one on one nengoeri pachi pachihondo toyati but yavanozonondiita ka vanoita katalent search karoad show right but vakusana kuti kaitirwa mucity sports anoita isu tese katoziva toti kune vamwe vanenge vatouyira ukoko kuti ari kutozviti ndana razaro ukona wangu razaro amwe mauzora atomuka pasina jesu razaro anotomuka futi nenyaya yekuti anenge akatoplana kake kagimmicks kake weze mongu mm. because inini chakandisurprisa ndechoti eh, vanditanga nopinda pakastage kake eh, ndakanotisa kuti ah situation iri tense pakuti pane vanhu vaitanga vangondicriticiza from the moment andikastepa pacho stage anmeze so indi munhu oti inini haa handina hondo yandoti hombe isingakundike kana iri hondo ndoti andofanira ku hatitize hondo baba kunzi wakazorwa nebara kumusana uchitiza hondo unzwere mwangu tingatofe tichese tichirwa baba saka inini neconfusion dzakaitika ne its like ndakaona bear badness pastage ndakaona kurwadziwa kwakanyanya kwevarume vakuru

kuzimbabwe kuno kuhorat inini mona hanzi kuipako zvinonanga wechi zvimwe inini kutaura chokwadika after kashoka ikeka ndakaona kuti ndachangu kuzim dance ndakaprefera kuti zhenere rinonzi zim dance hangarichigara riri mumaoko mavo ivo avo
ini ndoipa dance ini ndoipa dance music mm. manzwisisa mm. so as a dance artist i think i think ndisisega tasara izvezvi manzwisisa vana ne dna yemangoma kwete zvigubhu mupudzei kana kuti vaiziva tusane zvekuti hardcore mangoma maiziva that's why inini ndisinganakiro neya vanenge vachiitei kuti panoiswa maposta national cup clash handoona eh. the next thing ina hondione mukatalent sechicago because ina ndisi artist ari kunzi anorejista kunzi aite katalent kakombetisheni indi munhu wekuti ndinofanira kungopiwa hwendefa dzinenge dzichiti dzinoita se vanozvitoo ndevehondo sezvo ndineningiro zii handoona saka kune vamwe vanotunzvikira nelevel yekuti vanoda kutaura sirizvo chokwadi vachiziva kana takagara pajesi handika pakanongwa dziri kuti senengira vanoviwana sekalaz sekalaz obva obva ajamuka dziri atondirwadza bos inge tofanira kuti ashiri yangu eti yekungoita demonstration waza pamwe patoita in q for free waza because mana bona kira from day one ndakatanga ndisandagona kuimba song yeko ndisandaimba love song muupenyu hwangu ndendagadzira madhisi song almost pandakatanga kuimba ndakatanga kuimba song yekudhisa vamwe ticha pakwachibedi vanga vatinyanyira vaiza ungati haa fururu vaiza kusvika ndavagadzirira malenzi avo ndatanga kuvaroyera malenzi avo paassembly ka ukunzwa mwangu since that day ndandikaita ndakavhura hombe iyoyo ndichivhara dzimwe diki dzese dzinge ndinadzo panguva iyoyo ndanga ndongoziva kuti aiwa inini ndiri wedhafu ndiri kufukafa ize svika palevel yekuti im true to the game im not new to the game manzwisisa handife ndakata sel to rege music and dance wechi music unoize and ndofanira kuti nditaure chokwadi pamberi pemafanzi manzwisisa chiturufu chacho taifanira kugara tachiuya kumba kwedu bcause kana makore ese apera thing ichitiraya kuitwa ichizongorambo ikurambirwei hai pamwe pacho handifanira kukuudzai taziona imimi ini handikatemwe mudhanzi munotoimba vanhu vanochema pamaiko vachiti wangu handitadze kujambisa dhanzi rinojambiswa nanakarazi vakapererwa hakunzwa here mozvinzwa mangu makudharawo angu nditori nawo wani mamwe wacho akatombomutsa afa kudhara weze remember ka weze mwangu but chiri chigame chekuti ngatimbaste kuti wakabata maiki ndakagara pamaspika national sport boys ndakatodzwa noti panapa ivo kana vane zvavaronga kana vakapeka ngava kubadzira microfone yangu its like vakagona kundirwisa ndipe kuti vakabva vandirwisa pauti microfone but otherwise the microfone yakabaka Ah, ndingaperi ndangoita sezvandogara ndichiita se anonzwisisa because ine am not afraid of anything maiza paiza yangu for free futi ndaigona to offer clash because unoti muno muzimbabwe fana usapretana dance wa music nezim dance unzwisisa paiza ini atinga vachiita ukoko maiza zvisina basa zvichashande mfana solo gosolo zvisina basa zvishande vaudze handikunzwa here hmm. isusu kana tiri mapenzi tiri mapenzi anogara padhuze nefenzi ukunzwa here yatenzi futi kwete kuti anzi tinganzi tiri mapenzi ashaya masenzi vaize hmm. baba tinotoona timapost mbanditaka mukachita live Wise. Makapedzana na bandira cha live pa Facebook rini. Pozi panguva yanongo yotanga kuti apia atanga kunzi takatyora mabhanditi ende achitotyoka aka akasimuka ndiri kutoseka iri wakufunga kwenyu pamwe kuti boys angu chandokasanga kumaregerero mafanzi angu ari loyal anenge akaoneswa picture isiriyo hanimanzwa mm. eh, kakaka kaplandi kapremeditated haa baba andati zvemangoma zvedu aiwa mangoma edu ariko baba maiza baba kana muchida futi even even after that day I'm still one of the most played artists in dancehall ndindega maiziva others vaiva vanhu vakauraya mangoma vanzwisisa vakadzaluta mangoma vakasa bos mangoma hasi evanhu vano kana vari kumangoma iwoka aha haufaniri kutya ka clash because ndo the only way yaunokwana kuprova vanhu vako kuti iwewe anything anything mhedza mwangu pasare inini handamboti ini ndakapenga noti handipenge aiwa ehe vari kutoti vaiva vari vati topenga vaveka totokutendai big up nekupenga kunozotenga waziva kunzisa baba pane kupenga kwauti unozonotenga vanzwa here taprofiti baba vaiziva zangosema madika ngari muchibaki ovazobudikira pakadhanza kamudomasi kiku city sports national cup kangani pagore hwani hatichazivi mhipi nokuti chinonzi cup clash saka achiri mangoma anoti wo muda kuti tira iya iya yekunono deluta danso makatonobva matonorasa culture yedanso baba because the culture is the hardcore manzviza saka sera yangu ndangoti ndokumbira regero kune vanika ofenda vanoda inini pamwe ndakavatadzira nezvandikaita maiziva because mandu pangu ndiwo zvadzikatanga kuda kushandisa semawepons ekuti vati wachisi but pafeya kuwacha kwacho ndisingatomboku wo ndakanzi ndikawacha ndinobva ndapedza kuzowacha ndodzikutirira pasi hembe dzacho ndonotanga kurasa nyaya dzandobva ndatanga kunhonga ndega saka pamwe pacho tiri vanhu tinyariyi papacho titori nelove yegame handanzwa asi nyore kuenda pastage kukotwa pashoka paposta wani nevanhu vakaperera vega vega asi easy kuti ada umecheswa mulevhuri wangu amuundisire maatist akabuda mugame pastage ndiri pakati pekupefoma wai ndaka ndatoona kuti samwe samwawo apa handisi kurwa nemunhu wani ndiri kurwa nemaforces akasiyana manzwisisa munhu asana understand but mafanira kuoverstand ini ndati kana muchiti mamuka ah, ndofarira kukuonai ka muchinomira kana muri varume maiziva kwete majutaneko waiziva mujamani auye pasteji ndichiimba paipa ah, manga ava awakapinda anzwisisa zvaka zvabuda pachena futi ka bozona omadzimajezi ese aka inini it's like i've been silent adb i've been silent like my name why time yandiri yandiri inoika ndipanguva yekuti eh, ndiri papiki ukunzwa here ndizvara am the hottest thing alive but ndakanoti almost every day life yangu ndakanosangana nemachallenges akasiyana chi waziva vamwe vangu chacho omona zvataura nemanager chichi why zvese zvibitika iko zvinhu hanzwisisa pane pane wedoti progress saka namazogara ka number one yamunoda yaye ah, pamwe pacho unoona kuti mwari maita basa pamwe pacho zviri nani hauko vatokureta kuti iwoka hauko pane kuti vaone kunge iwewo uri kuvarasa nenzara kana kun'anga varegedze kuenda boys vamwana vacho nenyaya competition kechi but inini kana mutsitsi akadyiwa i think you won isu saka isu hamungati tine zero because vese apa taihwina and tinongohwina and hamuda kuona kuti tinotohwina ee tinongofanira ngonosangana futi but ha iko zvinoda tichade kusangana ndada kuti arangu apo izi wanzwa here ndada zvinhu zvangu kaini ini nandisa handisi kushuvira kuti ange inini kuti akina ndatyovezva chii Perform at madhanzi totanga curtain raiser. Baba. Antengerwo anatanga kutengerwa BMW kuti kufamba neBMW mupana akapinda apinda nezuro. Mm, kunzi mukombo wapiwa munhu anoita madhirama anochema kosenekile anga ari kupa mazenga ariko then vanhu vamutanzwisisa kuti ayewa its like isusu hatisi included in that isu tikushandiswa mazisa edu isusu kunzi vanhu vaita se vayo dance but otherwise someone somehow theyare promoting their selves bozona show yaya show yakachipa zeyaya ola long tenge tichiri ku ndine ndine ndimba ravo and ndine vadefendera mupira wani wow but ndakushamisa kuti hameno mhepo dzave nadzo kuti chii hameno vaizamu wangu but haisi danger tisingarwadziwe futi takati zviriko isusu takatoona toti a ah, apa apa paconfusion iyi mwari chita ndikwirawo mubhazi rimwe rinayo handichadi nemabhazi auchavasarira usa uchavasarira pambo pacho wese mwangu sa pambo pacho kana mwangu zvona nekutomirira kuti vadzoke pane kuti vatevere vazazira tozoona nekuti vadzoka handi vaiwena so chandoziva ndechoti havana kana ha handi janzi ndo vakatomboreetsa musango saka vanga dzose janzi ravakauraya ndivo hauchaita zvovauraya iwe nijanzi ravo takuda kuvasiya ka vafire musango nechijanzi chavo haasi promota wani kana promota mwasingandideka ndodhira nani promota anondida because handiite promota anondirwisa but anonditi inini after ndaachiva zvandaachiva mukeriya mangu thats vanozvitora nge vari kuzvitora for granted handichaziri palevel rekuti ndinokwirira pastage inini nemunhu asina introducwa obva tonzi anzi a ah, maita sei maita kadzitandi the next thing matomisa ma, ma, baziposta zihomwe but all along akasosipo paposta bcause zvaitonetsa andozoti hapana nyaya inonetsa pfura nyaya kuzoti ko iyi ko fesi yake ihombe pane yangu panyaya dzei akapengei akahora ti ah, madhanzi anouye anonza angapedzera kuya kudhara wai ah, aitoda kutoramba achiuya but akatozviona kuti a ah, Kana machiuya uko mawana. Macho zvina kusadzuka pandiri. Baba, ira ndopisa singapori. Japo wachibage kuti mutoko nyoyo. Ndine kweli. Kuti mangoma ndakumai masina nyoyo. Mese. Saka timbosurubisa ene kuti zvisa tisina any more progress. Kuti tene yacho.

I was ndakatisepwa into noiza noiza pamwe pacho through confusion because ini it's like ndaita zvona zvonzvisa kuti chii chikuitika but ndazvona panapa ha ha ndarwiswa baba ive ndakatanga kurwiswa baba kuva ndisanda kuva ndisandisana kusa vanhu zvimhoka ndakatanga kutoifila ka kuti vanhu vakaloda havasi kufara vanhu ava ndimusuyo wavakazofara zvichokwadi venge vatopera nestress kana dzakatopeka mazambia akapasirarova mazambia kana pane vhidhiyo yacho

Ah, handina kukumbira huwe mandakanokumbira chiredzo handina kuoma mutezo and handisi kuteta maiza boys imi mindati haa ah, chigame ichi haa ah, chisati chirani isusu maiza boys chatomaoko mani takuti mantrola tatowasira vanoparara naro dhanzi ravo sanozandati hey, eh, zim dance ndiye magaiza neconfusion maartist ane over ten years achiti anoria anotora maawards but achiozoita zoita faiti ana pogba vaiza anyway um ah, ini so far zvangu haama ndabhowo zvangu nika competition kechi zvavanokuti

unzwa here mwangu the greatest of all times unzwa here the undisputed unzwa here ndinonzi ndiri ufo ndinonzi undisputed foundation oracle ndochinoke miracle wise amazini tirandirai handita zvinhu zvangu It's like I'll hit them with a surprise. Nzisa mwangu. Che u, u, usasaize kuti ngoma ngoma rakareka kuti 2018 ka mukasarinzwa. Ndirimwe rakunzi song of the year 2023. Wanzwa. Saka patinoshanda vano vano vachisora mwari diaspora achitengesa madora. But patinoona mahora nemagirinora Ah, boys ngwere munongoti munongonzwa mm. munoita zvekunzwa handifunga kuti pane chamunonyasoziva handifunga pane chai chamune muchiona munongonzwa vaisa mwangu ini chotanga ndikaenda pastage munhu andotanga kutuka ndi engineer because ndiye one munhu wekutanga kutengwa zviri obvious kuti ipapo ka nyange nyange tisati tasabotejwa ka ndee nditoziziva saka ndee ndakatoteerera ende ndakatonange zvaudata zvichinja ka ndoaamamira zvenyu aisa zvamamira henyu ko inini waimundiita iyoyo inini kana ndakuima ndopa unoona apana umba stage tinozoimba pastage panana taps malips ananzi

manzwisisa but ini ndati ngoma musatore zvekupera kwengoma because imi mamusati matanga kutodzinzwa ndimi saka imi michimborivhezai mukatotsvaga mabhegi emangoma mune mamonaka musingaziye akangorongedzwa ende hatisi kumabandira kuzenge tisina kumirira ipapo kuzenge tisina kutemba yepo iyayo iko zvino tiri eh, tane official youtube yedu handiwanzwisa mhm. isina kuti inenge password kana nhingi bcause tiri kufesa challenge ratina kuti tiri pahondo nefacebook peji redu handikunzwisa mhm. takapedza takuda kutengeserwa Eh, Facebook chi. Tika data all right mari vari kuda inowana matingo apa. Boss sin hedu ndedu. But ona futi still. Tutongona vanhu vacho vati vakatotensa. Nika page like it's like vatototibatira paka page kedu. Kuzosvika pa level ndakangoti aiwa ini ndakutongo ndakutogadzirwa yangu right. Ndobva ndangoti hangu kutanga nhasi kutangira pa vanhu. amazing wangu and tichaona kuti three four months down the line results kuzana muchishanda vamuita zvinhu zvedu zvedu mufana onekwa nemachi maresults asiri zvedu baba hando success makatonoaratidza kuti aiwa muri mahomba rume azi ita zvinhu hatisi kuchema kana kuti loss kana kuti aiwa kusimba mukaka handihode anditolode futi vese ende futi andidownloade ini andaita andidownloade nokuvana kana kuuploada kwacho vese mwangu but every day nendings futi but then pangu pato nechi saka chakufana expect expect ma collaboration right upcoming makolabo nekolabo na mark ngwazi waiziva mm. watch out that song ifanira kubuda nevideo video kuri wana sap waiziva ah, i love the song waiziva handisi munhu anoterera sungura but ah, kushanda kwandikaita na mark ngwazi ah, ndine zvakawanda zvandikaita zvandikaona anomaizia zvino zvisiko even kuzhendere kwedu anonzvisa kene manje kuzhendere kwedu ka eh, kuvengana nekuita se nekumurwadziwa nekuti uyadeso uyadeso ka vavatsira kuda kutsvaga chi eh, vaona ana mangoza vanototi love yakatiratidza hatamboziva tisvika audzei kuti kune vanhu vatati chizita uchinge mangu nyoro mumanewspaper tingaramba kuti ndanyoro zvizinda ndozvizonge ndakuda kusvora dzinonzi zimwe aiwa but ina remember ndoramba ndinga kuti dance regi artist handikunzwa here ende ndoramba ndichinzwa be signal vepsikatio kwete kuti ndikazwera iriya rekuela halavela nation amunanzwisise amupefoma one ngoma remepefoma by 2015 tichangopinda rakatotengera kubuda mabadman party ga atisingachatopefoma but ivo ndo vanopinda nawo nyaya yaiswa vanachangamiri baba eh, same pattern hauraye munhu one skiri inazviri one one skiri anonzi ere wangu hauti yo oh, skiri yamakashandisa last year nemunotodaoshandisa this year muri kutanda botso wono makatadza kutamba nadzo manditi ba muri kutya pfekai mapitsikoti ehe ende muchanorasirwa kubatona asina mvura maiziya asati kunyare muri mbwende tokutukai futi pamusoro pechi pokurwadziwa kwamunoita se ndanoti futi haona godo chikuumbuka ichi chikupinda pai yapedzai anhumbu taurirai pedzai nenhumbu madinga saka inini I speak my mind handisi zvinhu zvandichataura futi hamuchandione kuredio ndikutaura nyaya dzevanhu dzekutaura zvemabhanditi asi pahiti zvemaclark zvemapatwa amakatisai kutyora muchibva nemangoma amakabira vanhu futi vanananzi mudzonga ukunzwa here ukunzwa here we all know the zvinhu zvese izvozvo ye kina kina mudhara wani hakuna mudhara akaba ngoma rimwe artist ukunzwa here atora advantage kuti atisiye akamusiya kukadomo anonzi sei ah, mupana muzonga anonzi saka already ka mabig song ake aanongoimba kubva pati akamuziya haasati achinja but ko inini ndonotokuirende ndivarende orit faka mazuva ano ndakupinda makirishano nemapeano machi vaiza mwangu ndikuvhura madhafu vaiza manje manje nekolabha yangu fana nevapostora yekuti vanhu muda kusora mazuda emapostori and vaiziva why muchida kudisrespecta mapostori through mazuda avo ivamuzoti mwari anenge achiona good view anenge ari kumusoro mwari mazuda aya hamumbode maiona kaview kekureflecta mazuda aya ka mwari adaa nyika yake sezvairi anomanzwa mapenzi amwari ndisu vekuti isusuka Tanzania munoita profit nekupenga kwamunoita manzwisisa ende vanhu vanyanya kupenda hadzi tibva mavapengera ndozvatinogona kuita isu tinotogona kutopenga kwakwaya kumhupuka kwakwaya hakusi wekudzidzira its a inborn thing saka hamundi kuende pamasports ani angu mukuzvinzwa here madinga kana vamunovaurati vanokutsigirai waiziva haa kusvika mako dhonza tambuka dzinodhonzwa dzinodhonzwa nemagafa ndopachatanga kuti pamwe vakoma vedu maiziva but haa magafa yanototsoma unaona magafa ndari kuziva kwaari kuenda nekwaatase nekwaari kubva ana toki vaivaya its better kutotamba natoki kana unotsvaga hangu roki orit kana unosiyana nemajoki mutotoreka please pane kuti ine yototsvaga bas ah, akantake friend yakatongi mabhandit eh, eh, baba handitambene navo orit Imi hatinei tukambucha twenyu twemadhakwana atwo maiziva bonzi vana vanotava nekambucha they tend to be violent sometimes aggressive that's why ndisiri i'm not alcoholic handisi bhabariki bhabarian handitambe chikudo wanzwa here ndetori serious but vanhu vanenge vachitoka ndionaka vanotanga vari kuona comedy oo oh, oh. boys kasi mozati hanzi asikaseki samondetonakirwa nazvo here long time ini ndakasukwa gokora nemadinga vakanditadza munzwa here muzvinzwa here ndatsotereresai munzwi ndati handichataura futi manzwa kana iye futi munzwi ndingasachataure futi nyaya idzodzo unless kana akuda

pane umwe hunhu handisingati famba taridza ndazvinozaisa nokuti ndikuapologiza mafanzi kwete kuti ndikuapologiza na chipas ha ah, chipas ndakatomutengere maslipas kunze here handisi kuapologiza kune vaza bcause ana chipas aya takatoaseva kana kuti property yavo idawo kudamejwa kunze here mubhanditi akasauya kuti hanzi haritemo kunanzi rakazovhariswa vanhu vakadzinga kuda mubhanditi but ngausauye one benzi remufanira ramukati ngarinde kurehab rehab yeyaya inei inini pache zvangu handisi kukura paye musati maendesa tanga maendesa vana mhupu zei vese plus imimi maona kuti chii isu chakati kuenda wani kusakati tikanzi eh, ngaadzokere kucliniki That is the problem yedu yakati mede cleaning. Ari cleaning kwa kwa vanoti hawa this week. Ndakati andi haungamise inini. Tawanda. Hatine nezvaukatadza kumisa but wagara wakamiswa. Wakamiswa.
Mama to address ah, mubvunzo anoenda kubvunza pane nyaya yerehab pakaenda saint clock rehab people were asking kuti ko ngwere ichaenda here kurehab wangu saint floor hey. wangu vanenge vachengesa pendi dzekuna ashpenzi mukuzo here zvama iri yapi ipi ano yaanoziya mwana mudiki akatonge uyu ngavasati ona pambacho papacho musatsvage mawedzi unguze musatambe zvinhu zvingatambwa chi nazvo o saka sempulu akaitira kuriyepo kuti muzonditi ndiende kuriyepo muneka kuti jairira kamune muchitotiita but mati mazimbabweans ndosaka we know ourselves ndosaka tiri palevel rati ratiri semazimbabweans hanimanziza but zvisikoka vaiziva boto tinonzi good over you handinoona kuzimbabwe kuchizwa kasara tese tichasara aiwa kune vanonzi the chosen padhazeni revanhu satamene kusarudzwa pamberi yedhazeni satamene kugaza inde skiri yangu ndega ine vanhu vachivi jalefu matori mukoma wangu but handambomutedzeri ndatovhura angu unzeri unique selling pattern rich yemalyrics sei vanorwara vasingapore ivo vachienda kusingapore
anyway thank you um, before you go tachikumbira mumbotorera ka freestyle for us nemafans aiwa
freestyle yechi wangu ndikatorera talk style waiza zvemanje manje handisina torwa ukutoere wangu kasi nini ndayozotsvaga Eh, basa kana kuti vazointrodusa kana handi ah, ah, ah. vakuintroduction zvekuti hanzi freestyle ka inini muchinibvisai kufree come freestyle and 2024 zvaane kadifference iko zvino kuti apowe parimwe live handitodzoti handichatoende kuzvimbu mustadium kana mwana ndimumse nhenire ndindiende aita ndega dan ndakura ndakuzvitora ndega maiziva saka big up nekumachoka toda se komavhidhiyo acho komaprojects koma ndenya yemanhamba asati abuda eh, zvoti next week pamba neofficial video resong inonzi yny yagaya ngwere yagaya nambogaya paya paya inyaya dzangu mukada kudzipindira futi muchapedzera mangu pamwe pacho muchanditukira kuimba music yangu yandazviimbira ndega nondaisa papeji pangu mobva mauya muchizviti mabhanditi baba muri zvikiti zvine gwirikwiti hamuna na hiti gori rese muchada kuti gori rese riperi muchizviti makatiwachisa kuchi but isu takumirira pastar fm kana panapa kuti uyai tichange tichakutadzirai tichakukudei nhai tichakutadzongoti muite stress muchifara Vaiziva, boss makuda kuziva makapenga mazo mazonyeba kupe makapera zvakanaka mune zvakanaka ende iya if aufanira kudzoswa ne safunga kuti vachadzoswa neiya vosofa hangu ka zvichiri zvo asati ndanzwa hiti hanchangamire dombo ihiti taura zvamunoziva madinga aita chake ndiomba rume Waiziya. Akukombeka lirika content ka. Wangu. Ama anoti machi masango akaita se akatotama mbada ayaya wangu unzwa iri kamkuisu tilenzo eti angoti jangu kaweze kuti kazongoendesa kuvenezuela weze unzwe pano tazongoita bundeki tazonatsa kupinda chuma inoda sei wauzonopinda sango rekuenda kuchi sodhoma negreno tinomira thank you hanzi timirire ngwere yagaya ngwere anyway thank you very much and then um, please vanenge vachibvawo kuharare vanenge vachibva kubulawayo tiri pa 24 mist course along uh, um, harare highway tino pane carwash

Grab a wine, waize mwangu. Umo umabvisawo stress marwadzo. Unopira mkumbezi iwe. Ndaenda iwe.
Thank you very much guys. Don't forget to pass through by 24 missed calls. Thank you.